Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat motivator banua dimanapun pian berada sabarataan topik kita hari ini mambahas abah nang sugih lawan abah nang miskin.

Sahabat Banua sabarataan, kenapa kita mambahas topik nang sabuting ini, karna dalam parjalanan hidup ulun rancak bakawanan lawan buhan orang nang katuju babisnis, itu manamuakan di lapangan nih bahwa sambilan puluh persen orang nang mangalami kasulitan masalah kauangan,

Jadi banyak kesalahan-kesalahan itu lalu ulun betamu lawan sebuah buku nang judulnya itu Rich Dad Poor Dad itu dikarang oleh Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki ini pakarnya ahli finansialnya dan gurunya bubuhan orang-orang sugih di Amerika Serikat kada tanggung-tanggung lagi ini topnya sudah belajar kita dari situ. Buku Rich Dad, Poor Dad ngarannya, Abah nang Sugih dan Abah Miskin. Panjang kisahnya di buku itu, cuma ulun simpulakan ada tiga pendidikan nang salah diberikan oleh si kuitan ini, nah kita sebut haja nang salah ini Abah Miskin. Jadi Abah Miskin ini maajarakan lawan anak-anaknya. Hal-hal nang salah nang maulah kaina si anak ini gara-gara pelajaran tadi itu kesulitan di masa depan masalah keuangannya. Nang pertama itu si abah miskin ini mengajarkan bahwa duit itu sumber masalah entah singhaja atau kada singhaja, nang jelas si anak ini tetanam di dalam benaknya, di dalam pikiran bawah sadarnya bahwasanya duit itu adalah sumber masalah. Misalnya melihat berita di tipi nih, duduk nongkrong lawan si anak, si anak nih lagi bemain-main, habis tuh ada berita di tipi tentang koruptor nang tatangkap, imbah itu bagerunum si abah nih, bungo banar kurang ajar banar. dunia akhirat ikam kada barkah, akhirat kena masuk neraka segala macam dan dikisahakan kejahatan-kejahatan nang lain oleh si koruptor nih taruhlah misalnya gubernur nang korupsi nih nah si anak nih mendengar dan itu tertanam ke dalam jiwanya bahwasanya ini gara-gara masalah duit nih pak eh Gara-gara masalah duit si orang ini terpenjara, tapi inya pada saat itu kada tahu masalah bahwa itu korupsi, kejahatan segala macam, cuma nang tetangkap di otak inya adalah bahwa duit itu maulah orang masuk penjara. Otaknya tu menangkap kaitu. Nah, di lain waktu misalnya abah dan mamanya nih ribut pulang masalah duit, si abah hanyar dapat duit lima ratus ribu ditagih oleh mamanya handak bayar cicilan sapeda motor, bakakarasan ujar abahnya ini sayang duitku aku hasi bagawi selama dua bulan sudah dapat lima ratus ribu, ikam ambil lah wahini hari ini, bakalahi di situ dan si anak ini mencap bahwasanya dasar bujur, duit itu sumber segala masalah, sumber perkelahian, sumber penjara, ini gara-gara duit jar si anak. Tumbuh si kecil ini, si halus ini berkembang menjadi orang nang negatif, pesimis terhadap ngarannya duit. Jadi bilanya ada peluang napa ditawari bisnis, ditawari kemungkinan-kemungkinan nang bisa mendatangkan kasugihan itu inya menolak dan kada nyaman tiap kali bapandir masalah duit. Ada tarus nang rasa mengganjal di dalam dirinya bila bapandir masalah duit. Imbah itu pulang diajarakan si abah ini, abah nang miskin ini pola pikir mahabisakan.

Tangga satu gajihan, tangga sapuluh sudah koma nol koma sekian sudah, tangga tiga puluh jiunnya aja lagi. Diulang-ulang tarus menerus selama kasetnya kada dirubah itu tiga puluh tahun, ampat puluh tahun kaitu tarus berlangsung. Imbah itu pulang pola pikir nang berikutnya nang ketiga itu bahwasanya duit itu ngalih dicari.

Tapi ketika inya lewat di toko nang mainan nang handak ditukarnya itu, si abah dengan wajah nang sangar bamamai sambil mengeluarkan kata-kata nang kada bagus, Jangankan nak ai ikam handak minta duit gasan mainan itu, mama ikam haja handak nukar baras hari ini, abah sariki. Memangnya abah ni gudang duit kah? Atau abah ni pohon duit kah? Dan lebih kasar lagi, ikam pikir abah ni bahira duit kah? Nah, itu tertanam ka dalam pikirannya keingatan wajah abahnya pada saat nang sarik itu, itu terekam dan akhirnya terinstall di dalam program kehidupannya. Berapa puluh tahun Nang kaya itu tarus akhirnya kejadiannya, jadi si anak ini seumur hidupnya merasakan kesulitan keuangan. Nah, abah nang sugih dikisahkan di buku itu justru mengajarkan kebalikannya, duit itu adalah sumber kebaikan nomor satu diajarkan abahnya. Dikisahkan Nabi Sulaiman, dikisahkan Ciputra ketujuh beramal menukar sajadah gasan anak-anak yatim segala macam dikisahkan tertanam. Nilai-nilai positif tentang duit kepada si anak ini. Banyak besedekah, bilanya banyak duit dan seterusnya. Kemudian nang kedua diajarkan oleh abah yang sugih ini pola pikir melipat gandakan. Jadi duit nang ada, angpau nang diterima itu diajarkan oleh si abahnya tadi untuk belipat ganda pulang. Si anak boleh belanja setelah duitnya tadi berlipat ganda. Luar biasa, ini ciri-ciri sultan sudah. Nang ketiga, pola pikir bahwasanya cari duit itu gampang. Cari duit itu mudah. Duit tersedia di mana-mana, peluang ada di mana-mana. Kayak udara aja lagi. Nah, itulah nang diajarkan oleh Abah Sugih, nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Cuma yang jelas kita harus hindari tiga pola pikir ini nang diajarkan oleh abah miskin jangan sampai kita terlibat menjadi abah yang miskin jua mudah-mudahan ada manpaatnya inspirasi gasan ulun gasan pian gasan kita sabarataan.